Ymosodiadau seiber diweddar wedi tanlinellu i ni gyd, dwi'n siŵr, pa mor gwbl hollol greiddiol i wasanaethau cyhoeddus y mae technoleg gwybodaeth a'r we, a hefyd pa mor ofnadwy o ryngwladol ydyn nhw. Yr her, wrth gwrs, ydy sicrhau bod y gwasanaethau hyn ar gael ag eu bod nhw o safon, a bod nhw ar gael yn newis iaith y defnyddwyr, a bod defnyddwyr yn wir yn eu defnyddio nhw, a bod hynny yn lleol. Er bod nhw'n wasanaethau rhyngwladol, wrth gwrs, y lleol sy'n bwysig a bod y defnyddwyr yn eu defnyddio nhw. I drafod hyn, mae gennym ni ddau siaradwr, un o Gymru ac un o Wlad y Basg. Yn gyntaf, bydd Doctor Jeremy Evas yn siarad, ac yna mi fydd um, Rafael Sainz de Rozas Bedia Launeta yn siarad, um, ac yna fe, mi gawn ni 20 munud o gwestiynau ar y diwedd. Felly wrth wrando arnyn nhw, os gwelwch yn dda, meddyliwch am, am gwestiynau i ni gael trafodaeth ynghylch y, y, y thema lle. I ddechrau, Doctor Jeremy Evas. Academydd ydy Doctor Evas ar hyn o bryd, a hynny yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cyn hynny, mi fuodd o yn gyfarwyddwr gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chomisiynydd y Gymraeg, a mi ges i y pleser o gydweithio efo fo yn, yn y ddau le, a, ar brosiectau'n ymwneud â thechnoleg iaith a, a, a materion eraill. Ymysg ei brif ddiddordebau academaidd o, y mae addysgu um, polisi a chynllunio ieithyddol, lleoleiddio meddalwedd a theori newid ymddygiad, a hynny yn benodol wrth ystyried ei wasanaethau, ac mi wnawn ni glywed rhagor am hynny yn y man. Ar hyn o bryd, mae Jeremy hefyd yn brif um, ymchwilydd ar brosiect trosglwyddo iaith rhwng cenedlaethau um, yn y cartref. Um, Darn o waith pwysig iawn a dwi'n siŵr bod ni'n edrych ymlaen at glywed be fydd, be fydd, be fydd ffrwyth yr ymchwil. Mae Jeremy hefyd ar ei, ar ei ffordd i borfeydd newydd, a hynny um, yn y man fel pennaeth hybu'r Gymraeg gyda Llywodraeth Cymru ar gyfnod o secondiad. Felly, heb, heb ragor o eiriau, dyma wahodd Jeremy um, i, i, i, i siarad. Um, ar ôl Jeremy, mi, mi nawn ni gyflwyno'r ail siaradwr, a fel dedis i, meddyliwch am gwestiynau. Diolch yn fawr i chi. Diolch ti.
Mae llawer ohonoch chi wedi teithio lot i gyrraedd fan hyn a mae arna i ofn bo fi am ofyn i chi deithio, mynd ar daith yym amgen ac arall gyda fi bore ma. Y daith gynta yw taith i'r dyfodol. Y dyfodol lle bydd plant am y droiad yn gweithio yn y gweithle wedi gweithio ers blynydde mawr a chi'n mynd am gyfweliad, mae un o blant am y droiad yn cyfweld a chi. Chi'n cael y job. Chi'n mynd i'r swyddfa. Mae'r cyfrifiadur yn Gymraeg. Mae'r cyfweliad wedi bod yn Gymraeg, mae'r slipiau tâl yn Gymraeg, mae'r swyddfa yn ddwyieithog. Chi'n eistedd wrth eich desg, mae'r ffôn yn Gymraeg, chi'n mynd i gael cinio! Chi ddim yn ateb eich ffôn pan 'ych chi ar cinio, ond mae'r ffôn yn canu ac yn cael ei awto-ddargyfeirio i rywun arall sy'n siarad Cymraeg. Dyna ran arwynebol iawn o'r dyfodol dwi'n ei ragweld, lle byddwch chi ddim yn gorfod meddwl am y Gymraeg, lle mae'r Gymraeg yn fater o synnwyr cyffredin a lle bydd dim angen cyflwyniad fel hwn yn y dyfodol o gwbl. Ll. Ond, dyw materion fel hyn ddim yn synnwyr gyffredin, a be dwi'n gobeithio i ddangos yw bod synnwyr cyffredin ddim mor gyffredin â hynny. Felly, yym, cyflwyniad yn Saesneg. Llyfr cyffredin iawn ym myd rhyngweithio cyfrifiadurol bodedynol, HCI, Human Computer Interaction, un o lyfrau gosod cychwynnol ym wneud technolegol. Be dwi'n gobeithio i ddangos heddi yw nad problemau ieithyddol yw llawer iawn o broblemau ieithoedd, a bod modd i ni ddysgu o feysydd eraill. Ond cyn hynny, dwi eisiau i chi wneud ychydig o waith eich hunan, gwaith meddwl. Felly, cwestiwn cyntaf heddi yw, beth yw ffrithiant? Beth yw ffrithiant? Siaradwch gyda'r person drws nesaf i chi, os gwelwch yn dda.

Deg eiliad. Pimp eiliad. Wel, chi'n efydd iawn, diolch yn fawr. Um, Oce, okay, yr ateb yw, dwi ddim yn mynd i ddweud wrthoch chi eto. Dydw i ddim yn mynd i rannu'r ateb gyda chi. Ond mae ffrithiant yn cael ei ddefnyddio yn gynhyrchiol iawn mewn teithiau, mewn trenau sydd yn symud yn gyflym iawn, magnetic friction math 'na o beth, maglev trenau sydd yn mynd yn yn arbennig o gyflym, a ma' trên yn drosiad falle ar gyfer y daith dwi am fynd â chi ar hyddi. A'r daith gynta ydi taith y defnyddiwr. A pha mor hawdd, pa mor llyfn Mae taith y defnyddiwr o ran defnyddio technoleg yn y Gymraeg, a yw'r daith honno yn un lefn, a yw hi'n hawdd mynd ar ei hyd ddi, a yw hi'n hawdd defnyddio technoleg yn y Gymraeg. Dyle fe fod, dyle fe fod yn cael ei gymryd yn ganiataol. Ddyle ddim bod rhaid i ni feddwl amdano fe, don't make me think, dyna'r egwyddor greiddiol gyntaf. Amser mae rhaid i ni feddwl am fynd ar ôl gwasanaeth, dydyn ni ddim yn wneud, oherwydd na bod e dynol ydyn ni. A un o egwyddorion seicolegol bod e dynol yw bod ni yn satisfaiso, ddim satisfy, to satisfice, ni jyst yn wneud digon o beth sy angen. Dyn ni ddim yn mynd i edrych am wasanaethau Cymraeg. Felly, ni wedi clywed sôn am y cynnig rhagweithiol, dyle'r gwasanaethau technolegol gael eu cynnig yn rhagweithiol i chi. Ok, ond Taith hynod lifn dyle fod. Neu, llyfn ond bach yn llwm. Geiriau Cymraeg ar goll, Cymraeg ddim mor ddiweddar â'r Saesneg ar wefan, Windows yn Saesneg, Office yn Gymraeg neu fel arall. Neu, ydy e'n waeth na hynny? Dyna brofiad llawer ohonon ni o ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg, ac, mewn llawer o llawer i faes, mae'r defnydd o wasanaethau Cymraeg gan siaradwyr Cymraeg yn isel iawn, a wna i sôn pam nes ymlaen. Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad ar hyn. O, sori, Welsh to follow fyna, dwi wedi anghofio roi'r Gymraeg mewn. Beth mae beth mae adroddiad y Comisiynydd yn ei ddweud, a dwi dwi'n mynd i ddefnyddio techneg pedagogaidd arbennig o wael, dwi'n mynd i ddarllen o'r sgrin fan hyn. Mae sawl un o arolygon y Comisiynydd wedi dangos bod gorfod aros yn hirach am wasanaethau rhai o'r prif sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru os byddant yn defnyddio'r Gymraeg. Roedd profiad o ddefnyddio gwasanaethau ffôn yn aml yn un o orfod aros am gyfnodau hir ac, wel, chi'n cael y drifft. Os 'y ni'n gorfod aros, 'dyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio, ond dyna chi'n gael. Dyna sydd, dyna oedd yn dod nôl i fi yn ystod fy neuddeg mlynedd yn y bwrdd a'r comisiynydd, Well, nobody's asked for the Welsh Language Service. A mae honno yn gamddealltwriaeth reit sylfaenol o sut mae Bode Dynol yn ymateb. Nobody's asked for the Welsh Language Service achos bod cymaint o friction, ffrithiant. Os ych chi moyn defnyddio gwasanaeth yn Gymraeg, mae rhaid chi mynd drwy gymaint o hwps, trwy gymaint o drafferth, byddech chi'n neud e drwy'r dydd bob dydd. Mae pobl yn nodio. Dwi'n amlwg wedi cael rhywbeth yn iawn fan hyn. Mae ffrithiant yn dod o economic, friction costs. Dyw pobl ddim eisiau gwario'r costau hynny. Mae pobl eisiau bywyd hawdd, satisficing, jyst wneud digon. Mae wneud ffurflen dreth yn ddigon o boen fel mae hi. Mae wneud ffurflen dreth yn Gymraeg yn boen. Mae trio ffindo ffurflen dreth yn Gymraeg yn fwy o boen. Mae deall y ffurflen dreth os nad yw'r cyfieithiad yn iawn yn fwy o boen, a hefyd mae'n dîffolto i'r Saesneg bob tro ti'n mynd nôl iddo fe. Friction. Maglev cat encounters friction. Amser i chi'n bwrw ffrithiant, chi'n stopio. A'r duedd yw, efallai, beio siaradwyr Cymraeg yn beidio gofyn, beidio mynd ar ôl e, beidio â mynnu, ond Fel wedes i, byddwn ni'n neud 'na dro dydd bob dydd. Felly, 'yn ni'n cael ymgyrchoedd fel hon, sydd wedi olygu'n dda iawn, lot o feddwl wedi mynd mewn iddo fe, ond falle bod, pryd hynny oedd e ddim yn adlewyrchu y meddwl diweddara oedd ar gael ym myd newid ymddygiad a seicoleg ymddygiad. Felly, wps, mae Rhodri yn siarad Cymraeg, newydd gymryd, neu newydd sefyll i brawf gyrru yn Saesneg, Mae modd i chi wneud e. Ffôn XXX, mae gennych chi ddewis. Ond rhoi'r cyfrifoldeb ar yr unigolyn mae hynny yn ei wneud. A dyw hwnna ddim ychwaith yn mynd yn unol â'r meddwl diweddara ym myd yym Saesneg, ym myd yy newid ym newid ymddygiad. Nobody's asked for the Welsh language service, so let's tell him. Let's tell him it exists. Yn anffodus, mae codi ymwybyddiaeth, dyw e ddim yn effeithiol iawn, jyst dweud, heb bod mesurau eraill yn cael eu cymryd hefyd. Felly, behavioural economists posit that believing that information leads to action is one of the ten most common mistakes in behavioural changing techniques. Dyw dweud wrth rywun bod rhywbeth ar gael ddim yn ddigon. Felly, ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, neu ar gyfer sefydliadau sydd yn eu darparu nhw bach yn fwy o addysg ynghylch mai eu darparu nhw yn y ffordd sydd fwya tebygol o wneud iddyn nhw gael eu cynnig. Nawr, wedes i bod yna lawer i'w cynnig gan feysydd eraill. Da ni di cael HCI, Human Computer Interaction, nawr mae gyda ni newid ymddygiad, Mindspace, I'r sawl ohonoch chi sydd wedi gweld y darn hwn o'r cyfieith- o'r cyf- yy cyflwyniad o'r blaen, alla i'ch sicrhau chi fe fydd yn cael ei ym- ymddeol diwedd Mehefin. Dwi wedi gwneud e cynifer o weithiau. Mnemonic gan Swyddfa'r Cabinet wedi cael ei um, simileiddio i fframwaith east. East. Is it easy? No! Dyw defnyddio gwasanaethau Cymraeg ddim yn hawdd lot o'r amser. Is it attractive? Wel, Is it timely? Friction? Ydy e'n mynd i gymryd mwy o amser? And is it social? Rhywbeth arall. So make it easy. Harness the power of defaults. Mae llawer iawn o wasanaethau Cymraeg wedi i rhagosod i'r Saesneg, sy'n golygu bod mwy o clics. Reduce the hassle factor. Mae, mae'n hassle llid i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg lot o'r amser. A minne yn sylweddoli bod angen sbectol arna i bellach, felly ne, neud y neges yn syml. Mae honno'n ffordd dda i gwneud ti. Tudalen Splash yw hwnna. Tudalen Splash yw hwnna. Da iawn Cyngor Caerdydd. Ond dwi'n meddwl, Bod angen i ni fireinio ein dealltwriaeth o sut mae bod y dynol yn byw ac yn meddwl. Mae'r meddwl, nid jyst mewn gwasanaethau Cymraeg ar y llaw, mewn llawer o wasanaethau cyhoeddus a phreifat, mae e yn cael ei seilio ar fodel homo economicus, lle na i bwyso a mesur yr holl opsiynau sydd ar gael i fi. Rwyf i yn siarad Cymraeg, rwyf i am wneud wasanaeth X yn Gymraeg, yym, o, mae deg botwm 'da fi wasgu, forget it. Mewn gwirionedd, mae'r meddwl yn fwy cymhleth o dipyn, a sleidiau Swyddfa'r Cabinet ydy rhein ar gyfer newid ymddygiad. Mae lot fawr o wahanol bwysau ar bobl. Be mae pobl eraill yn ei feddwl? Be chi'n ei clywed am y Gymraeg yn eich teulu? Beth yw'ch hunanhyder, self-efficacy theory? Pob math o wahanol ddylanwadau ar unigolyn ar y foment honno lle bydden nhw yn dewis, neu ddim yn dewis, mynd ar ôl gwasanaeth yn Gymraeg. Dyma ychydig yn rhagor, a dwi'n mynd i wizio drwy rein, ond falle gallen ni drafod y rhein yn y cwestiynau nes ymlaen. Ond mae modd defnyddio hyn er budd. defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle yng nghyd-destun y gynhadledd hon, a hefyd o ran pob agwedd ar wasanaethau a phethau amgen yn y Gymraeg. Inside the Nudge Unit, llyfr bach yn air port pulpy ond diddorol, er hynny, ynglŷn â newid ymddygiad, a sut mae newidiad bach, neu newidiadau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Er enghraifft, rhywbeth off top 'y mhen i, mae'r dechnoleg i wneud hyn yn bodoli ers ugain mlynedd gyda llaw, grŵp polisi. Mae sefydliadau i fod i gasglu gwybodaeth ynglŷn â phwy sy'n siarad Cymraeg 'na. Mae hynny ar systemau cyfrifiadurol. Mae systemau cyfrifiadurol ar gael yn Gymraeg. Ergo, wnewn ni ragosod systemau cyfrifiadurol pawb i'r Gymraeg? Mae'r dechnoleg yn bodoli i wneud hynny, gellid ei wneud yfory. Ond gallwch chi fetio eich doler gwaelod bod 'na ystyriaethau eraill ynglŷn â hynny. T, Y gamp yw gadael opsiwn i bobl optio mas. Defnydd o ryngwyneb Cymraeg, ff, arolwg, comisiynydd Y Gymraeg yw hon, dw i ddim wedi rhoi ffynhonnell mewn, sori, bad academic. Prin iawn yw'r bobl sydd yn defnyddio'r dechnoleg yn y Gymraeg. Ond, mae yna lawer o friction cyn bod ni'n cyrraedd. rhyngwyneb yn Gymraeg. Mae yna lawer o ffactorau eraill, a ffactorau seicolegol, a dyma daeth yn ôl i gyfnod Bwrdd yr Iaith Gymraeg lle wnaethon ni weithio ar hyn a chael cyfres o bethau. Myth un yw bod nhw'n rhy ddrud, pobl yn meddwl bod e'n costio mwy. Myth dau, bod defnyddio y peth yn rhy anodd yn y Gymraeg. Rhyfeddol faint o bobl ddwedodd hynny cyn bod nhw'n gweld y rhyngwyneb Gymraeg. Mae'n dangos beth yw'r expectancy effects yn y Gymru ddwyieithog, ddihyder, sydd ohoni. Ym mis pedwar yw bod fi'n gallu cyfri a gadael mis tri mas. Allwn i ddim defnyddio technoleg yn Gymraeg. Mae'n techneg wir yn... Mae hon yn bryder wirioneddol i bobl mewn sefydliadau mawr. Ond, fel dwi 'di bod yn gweud ers tair blynedd, tair blynedd ar ddeg, mae pob peth yn yr un lle yn y fersiwn Gymraeg. Myth pump, Y' ni'n ddwyieithog fan hyn, neu dyw Dad ddim yn siarad Cymraeg. Ond, dyw hwnna, be dw i'n gweud yw bod 'na rwystr yn cael ei creu yn seicolegol a does 'na ddim rheswm iddyn nhw fod, ond dyw pobl ddim yn gweithredu yn rhesymegol. Dyw Homo economicus ddim yn bodoli yng nghyd-destun yr economeg ymddygiadol ieithyddol hon. Mi oedd hynny'n wir, ond dim ond am tua blwyddyn. Felly, mae bbc, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae gyd ar eu rhwydweithiau nhw, ond beta i bod dim lot o bobl yn eu defnyddio nhw, achos mae hynny yn effeithio, cael ei effeithio gan yr union bwynt lle mae rhyngweithio cychwynnol rhwng y bwrdd dynol a'r system gyfrifiadurol. A thu hwnt i sgôp y cyflwyniad hwn y bore yma, pobl yn meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim yn ddigon da, am fod nhw ddim yn deall y termau, unwaith eto byth cyn iddyn nhw weld y cyfieithiad. Right, rhesymau, ymwybyddu y problemau, la la la, la la la. Ocê. Dyw ymwybyddiaeth o wasanaeth neu ryngwyneb yn Gymraeg ddim yn arwain at y defnydd ohono fe. Mae problemau gosod, mae'n anodd iawn deall sut mae Cymreigio peiriant PC, ond pan fydd e wedi wneud, mae'n hawdd iawn, a gallwn ni ddisgrifio ond dwi ddim yn mynd i. Hyder wrth ddefnyddio technoleg, hyder mewn ansawdd defnydd iaith personol, hunan-gred o ran gallu i ddeall pethau cymhleth. a gweinyddu'r system. Ond yn fwy na hynny, dyma ni wir yn mynd i fyd seicoleg nawr. Status quo bias, present bias. Dyn ni ddim yn hoffi newid. Dyn ni 'di defnyddio technoleg, na pha wasanaeth bynnag yn Saesneg, yn ddigon hapus diolch yn fawr iawn ers blynydde a dyn ni ddim eisiau newid achos beth 'yn ni'n gael o ddefnyddio fe'n Gymraeg, o wna i ddim deall o, na help. Hynny yng nghyd-destun agweddau arbennig o gadarnhaol bron iawn bob man tuag at y Gymraeg. Felly, mae yna fwlch rhwng agweddau a defnydd. Values action gap. A nid dyna'r unig maes lle i ni'n gweld hwn, dim o gwbl. Felly, be wnaethon ni yn y Bwrdd blynydde mawr yn ôl oedd um, trio mynd i'r afael â'r problemau hyder hynny a defnyddio cwmnïau i fynd mas i osod y rhyngwynebau Cymraeg i Microsoft Office 2003 Windows XP fel yr oeddwn yn bryd hynny, a mae yna sawl adroddiad ar um, archif o wef yn y bwrdd ynglyn â hynny. Ond dwi ddim yn meddwl bod e'n rhesymol disgwyl i'r wladwriaeth dalu i fynd i di, ysgol, cartre, gweithle pawb a gosod y rhyngwynebau Cymraeg, felly mae eisiau wneud rhywbeth gyda gwneuthwyr, gwneuthurwyr y meddalwedd ei hunan. A dyna lle dyn ni'n dod i'r yy darn hynod wych o ymchwil hwn sydd ar gael am y swm o 69 punt gyda fi a'r stondin mas fan'na. Eaves a Cunliffe 2016. Felly dyma ni yn wneud ymchwil gyda chant a hanner o siaradwyr Cymraeg rhugl. Yn gofyn iddyn nhw be fydde'n wneud iddyn nhw, neu beth oedden nhw'n meddwl bydde'n wneud i bobl eraill ddefnyddio rhyngwynebau yn y Gymraeg. A defnyddio yym wel gwefannau yn y lle cynta'. A wnaethon ni greu yy gwefan Prifysgol Ffug, Prifysgol Abertaff. A dwi ddim yn mynd i ddangos hwnna i chi heddi, be dwi yn mynd i ddangos ydy be wnaethon ni wneud ar gyfer Cashpoint. A dyma ni yn cymhwyso damcaniaeth Mindspace, ma' raid fi fynd draw fan hyn, maen nhw'n ofn, yym i ddangos i chi beth y'n nhw. Mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn yr un lle bob tro, dyw hwnna ddim yn newid. Ond mae 'na wahaniaeth rhwng y gwahanol luniau. Cash point yw rhein i gyd. Which language do you require? Pa iaith hoffech chi defnyddio? English, Cymraeg a rywbeth fod yn iaith gwaith. Which language do you require? Mae Siân ym Mangor newydd ddewis y Gymraeg bob amser. A wnewch chi? Da iawn, Siân. Social norming, neu falle role model effect yw hwnna. Carwch eich iaith, defnyddiwch eich Cymraeg, cys cys. Falle dechrau mynd i'r afael â affect, emosiwn. Felly, coerced choice. Bob tro, mae rhaid dewis. Cofiwch, dyw rhan fwyaf peiriannau arian Cymru ddim fel 'na. Ond beth sy'n nesaf? Byddwch yn ymwybodol bod gwasanaeth Cymraeg hwn yn cael i adolygu, loss aversion theory, i ni yn casáu colli pethau yn fwy na ni'n hoffi cael nhw yn y lle cyntaf fel bod e dynol, a pa iaith hoffech ei defnyddio? Ok, dyn ni ddim yn hoffi cael ein bygwth. O bydded i'r hen iaith barhau, defnyddiwch eich Cymraeg, eich iaith, eich dewis. Mae Rhys ym Mangor newydd ddewis y Gymraeg, a wnewch chi? Felly, gwanol fathau o ymyrraeth. Eich iaith, eich dewis. O'n i'n ffindo hwnna bach yn passive aggressive fy hun, bod yn onest. Social norming effect, role model effect, straight out threat. Mae'n peiriannau arian wedi cael eu defnyddio yn Gymraeg 2703 o weithiau. Dyw'r ffigur ddim yn golydu, golygu dim byd, ond be mae hwn i fod i'w ddangos ydy bod lot o bobl yn ei ddefnyddio fe, ergo mae'n ymddygiad normal. Ond dyw e ddim. Dyn ni'n gwybod hynny. Dyw lot o bobl ddim yn eu defnyddio nhw. Byddwn i'n meddwl bod mwy o bobl yn defnyddio peiriannau a pharod yn Gymraeg na gwasanaethau eraill, ond gawn ni weld. Be fydde Saunders Lewis yn ei wneud? What would Jack Bauer do? A o'n i dwyn bryd defnyddio'ch Cymraeg? Sori Saunders. Yym, Dyma ni nôl, dod i ddiwedd y peth. Dychmygwch y sefyllfa ganlynol. Chi newydd brynu cyfrifiadur newydd a mae'r blwc deialog canlynol yn ymddangos. Mae'n gwybod bod chi yng Nghymru. Mae'n gwybod bod Cymru'n ddwyieithog. Mae'n gwybod bod gwahanol bobl gyda gwahanol alluoedd iaith yn yr un lle, gweithle, tŷ. Mae e'n cywir choice mechanism. Nawr, mae 80 y cant yn dweud y bydden nhw'n ei ddefnyddio fe bryd 'ny. O ddefnyddio'r math o hyn o ymyriad, yn gwasanaethau cyhoeddus cyfrifiadurol, dwi'n siŵr y gallen ni gynyddu'r defnydd. Ond mewn gwirionedd, um, na i symud ymlaen, mewn gwirionedd, mae yna ddywediad yn myd theori rheolaethol, sef low-hanging fruit. Mae pob peth dwi'n newydd i ddisgrifio yn eitha hawdd i wneud mewn gwirionedd. yn eitha hawdd. Manipuleiddio rhyngwyneb, manipuleiddio systemau rheoli cynnwys, manipuleiddio sut mae'r dewis iaith yn cael ei gynnig yn y lle cyntaf. Ond beth sy'n dod ar ôl y pethau hawdd hynny? Oes rhaid i ni fynd i'r afael â phethau mewn ffordd wahanol? Os rhaid i ni edrych i bethau fel evil by design, design with intent, seductive design? Dwi'n meddwl bod.